Хӑй ӑсталанӑ йывӑҫ пуканесемпе чапа тухнӑ Терентий Дверенин Чӑваш Республикин Патшалӑх премине тивӗҫнӗ хыҫҫӑн лӑпланса ларман. Нумай пулмасть вӑл пирӗн корреспондента хӑй ҫинчен икӗ сериллӗ телефильм ӳкернӗ Марина Карягинӑна шӑнкӑравласа ҫӗнӗ ӗҫсем хатӗрленине пӗлтернӗ. Тепӗр сюжет шӑпах тӑхӑрвун виҫҫӗри канӑҫсӑр маҫтӑрӑн халӑх йӑли-йӗрки ярӑмӗ ҫинчен.
Терентий Дверининӑн ӗҫчен пуканисем пирӗн алла та иленчӗҫ ӗнтӗ. Эпир ӑстапа пӗрле вӗсене ҫут ҫанталӑк чӗрҫи ҫине илсе тухатпӑр. Маҫтӑрӑн ҫӗнӗ ӗҫӗ «Чук туни» ятлӑ. Вӑл ҫаплах аваллӑх саманчӗсене сӑнарлать. Ҫут ҫанталӑка хисеплесе, ҫӳлти Турра ӗненсе, киремет йывӑҫҫи патӗнче чук туса пурнине вӑл хӑй астусах каймасть, пӗчӗккӗ пулнӑ тет. Йӑла-йӗркене, чӑн чӑваш тӗнӗн уйрӑмлӑхӗсене кӗнеке вуласа тӗпченӗ. Хӑйсен нумай ҫан чухне ӑслӑ ҫынсемех пулнӑ. Чӑваш симӗсем халь те пӑч. Пӑттӑннӑ веҫ, такама подчиняться пурнаҫ. Хӑйсемпен пурнаймаҫҫӗсем хай. Ялек пулнӑсем хӑйсем тӗлнех ун. Терентий мучи шав кӑштӑр-кӑштӑр ӗҫлеме кӑна мар, шухӑшлама та юратать. Ҫакӑ шурсухала Тӑхӑрвун виҫҫӗре те ватӑлма памасть ӗнтӗ. Кӑҫал ҫулла унӑн операци тӳссе ирттерме тивнӗ. Пӗрех аптрамасть маҫтӑр. Ӗмӗчӗ ӑна пӗрех май малалла илӗртсе ӗҫлеттерет. Тен те пӗр тен, тен, пултӑр та тивет. А Христос его каласан-каламасан та у хӑйсен парти тӑвасшӑн, анчах пулнӑ пулмалла. Хӑйсене пӑхӑнтарасшӑн пулнӑ вырӑссен. Вот чӑн пӗтӗм вак-тӗвек халӑхсене тӗне кӳртнӗ. Вырнаҫтармӑссене, мордвасене вӑт тӗне кӳртнӗ ҫав вӑхӑтра. Терентий мучи паянхи политикӑпа хытӑ кӑсӑкланать. Хаҫат вуланӑ май хӑй тӗллӗн тӗрлӗ юхӑм ертӳҫисемпе тупӑшӑва кӗрет. Ҫулӗсен ҫулӗшӗнчен аваллӑхри чӑваш тӗнӗн йӑлисем ҫине шӑппӑн пӑхса ларать те шухӑшлавҫӑ халь эпир ҫутҫанталӑка, ҫӗре хисеплеме пӑрахнишӗн кулянса малалла калаҫать. Ҫӗре пӑрахрӑр, совсем Ҫӗр кирлӗ мар хатӗр пӗр тӗштӗн тӗштӗн тупса тӑранса пурӑнать пурне Снайдойка. Ҫил-туманӗ ҫаплах пулкаласах тӑнӑ та хакшал тӑвӑн тӑчтав ҫыннӑ патӑрьелсем патнелле ҫил-туман ватса кайнӑ тупинта питӗ нумай. Ҫын пек вот чӳк туман пулнӑ пуль. Чӳк туса тухса тӑвас пулнӑ.
Юлашки вӑхӑтра Теренти мучи темшӗн хӑйӗн ӗҫӗсем кирли пирки иккӗленме тытӑннӑ курӑнать. Кӑмакана пересшӗн пулнӑ, анчах ачисем вӑхӑтра тавҫӑрса илнӗ. Ниҫта шӑнӑҫман пуканесем валли уйрӑм ҫурт туса памалла. Ун патӑп пуканесемпе мана ҫине тӗнчери паллӑ ҫынна сылтӑм та юп. Мӗн тӑвас мана туса тет те.
Ҫунтарсарах шучи. Ҫунтарсарах китерес тесе храшта хурассине. Ҫӑлтан этем Ӳптет вон тет, шкулта тет, пор тет, шорт тет, чанда кайсарас тет. Онда тет, унда манвар, манвар арау тет те.
Пукане музейӗ пӗчӗккӗн хатӗр пулса пырать. Чӳречисене лартнӑ, урайне маччине сарнӑ. Ӳлӗм кунтан килен-каян татӑлмӗ. Чӑваш Ен валли Марина Карегина, Сергей Мышев.